Amaziina ndi Atuhikire Brighton kandi ninkora na Freshco supermarket hanu omuri Mbarara erikushangwa opposite na Central market ninga shi ahari Bureemba Kakoba road kandi nitwenda kumanyisa ngu tubiniire buri kimwe kyona ekyokwetagisa kukozesibwa omu Christmas nari shi omuka yaawe nari shi omwishomero ryaawe nari shi ki. Kandi nitwenda kubanza kusiima TV West ahabw'okuguma mutuheereza akagisha aka tukengyera kumanyisa abantu eki tubainiire kandi ni nk'omuringo gumwe gw'okugaruza baakasitoma baitu twongyeire kubashaarira aha beeyi na mbwenu nikyo ky'okureebera nitwenyigira kuba turi na TV West kugira ngu tugume nitukwatanisa. TV West etuheereze akanya k'okumanyisa abantu ebi tubainiire. kandi nabo bagume nibatusapotinga kuguma nitugira nitubahikaho tubahereza buri kimwe eki twine kandi nambwenu abahurikiriza n'abareebi ba TV west mwebare kuguma nimutekamu akasente kanyu na n'ebiterekye ebitubaire ebimwareeba naitwe tubainiiremu omukono aba Fresco supermarket mwebare munonga kuguma nimutukunda. Kandi n'ogundi murundi tuzaaguma turi naimwe. Nimbendeza Kurisimasi enungi n'omwaka omusya gubabeere ogw'eihoreere. Otakafeerwa kwija kuhika aha Superesco Supermarket okukeebonera kyona eki orikwenda omu mwaka ogu. So mwebare munonga, mwebare, twabakunda. Nitushangwa ahari Oburemba Kakoba Road opposite na Central Market.
Amaziina ni MCL kandi Marketing Manager wa Ardon Perfume Petroleum Herbal Jelly. Nitusiima TV West kandi hamwe na Radio West ahabw'okututeeka omu hururu y'okugaba ekiterekye. Tukaba omwe omu ba sponsors kandi ababaase kuba nibareeta amashuta agu abantu bahangura. Ah, Ekyatumire nitwenda kujoininga ninga shi ekyatumire nitwejumbira omu hururu egi n'okugira ngu eky'okubanza kya byona tukenda tukwatireho Radio West okugaruriza abantu baayo. Noomanya ngu nk'oku naanabagambiireho enyima ho, abantu otakwijuka atakubaasa kuzimwa mbwenu radiyo beitu tekaijukira abantu baayo naitwe yaatuhikiirira twabaasa kuba nitugijoyininga kandi ekindi tugikozeise nka way forward nainga shi nk'omuhanda gw'okubaasa kuba nitubureekingiramu suru kandi of course radiyo eki eki yaabaasize kuba neetukorera kandi ekindi amajuta gaitu aga Ardon Perfumed Petroleum Jelly Nigashangwa omuri Mbaara nimwo tugakora, Mbaara University of Science and Technology, kandi ori kugenda omu duuka zona zona eziri omu Mbaara City nobasa kukirira owashiira aho ahari Kabaterini Road then obase kuba noza owa Roozi then mwaaba Katete muze omukyara bamweta Monique then hariho n'omukyara ondijo bamweta Patience. Amashuta ago ni marungi waagakozesa torikubaasa kwefuuza. Kandi ndikuhendera na niinyenda kubeendeza ekiro kikuru kirungi, Krisimasi ebabeere eihoreire kandi n'omwaka omusya ogw'enkumi ibiri abiri n'etaano mugutaahemu n'obusingye. Kureka obaase kuba noomanya ngu laifu neekyeyongyerayo omu maisho, otakaaza omu kiro kikuru okashemererwa kandi okenda ngu omareho amagara gaawe. Nimbeendeza ebirungi byonka kandi ekiro kikuru kibabeere kirungi n'omwaka mugutaahemu n'obusingye. Products twine Red Star wine eya grape pure emizabibu yonka, twine red star mixed fruits egyo erimu emizabibu n'ebindi ebijuma, twine dry wine erikunyobwa abaine nka shukaari abatakwenda ebirikunuriira, twine entuurre premium egyo n'eyi barikukora omu bugusha n'obwoki bwaitu. twine na St Peter's Altar Wine eya church. So product zoitu zona ziburi hamwe aho orikuza hona outlets omu mbara koze rukungiri koze buri hamwe hona omu Uganda even na Kampala buri hamwe buri supermarket eyi orikuzamu noshangamu Red Star Wines. So ekiro kikuru eki aba Seal Guard Twendeze ba customers baitu ekiro kikuru kirungi tikugira ngu munywe kwonka mwegyendesereze otanywa okavuga accidents ninyingi kandi spending eturikwebarira bwa school fees tubendeze ekiro kikuru kirungi omwaka omusya ogwihoreri. Banyeta John Kamukama kandi ninye head wa marketing wa Mwezi sacco. Nitwara omugisha kukurisya abahambire ebiterekye, abareebi ba TV West, abahurikiza ba Radio West na muno muno abo abagira omukazaano bakahangura bakatunga eno ebiterekye. Nitwiruga Mwizi Sacco nitwenda kubakurisya. Ekyakabiri n'okubamanyisa ngu itwe omu kiterekye omu tubateiremu akasente. twabatamu t-shirts twabatamu calendars byona byabeera okugira ngu mushemererwe omu Christmas. Buri saako yaitu neshangwa omuri Mwizi Kabura Town Council ekitebe ekikuru niho kiri. Washoma Bugamba notushanga Byanamiho omu center, washoma Rwoho notushanga Rwoho omu center, wagaruka Isingiro noija kutushanga Kabingo ahari abiri Hamwe n'omu kitabu ki aho aho omuri Nyamuyanja twine branch endiijo kandi abanyambarira imwe tubaine amakanisa ngaaha niho branch eri waaba nooza kuhika aha Dubai Shopping Center niho tushutami. Obuheereza bwaitu burimu okubiika esente, Short Term Savings, obumwe okwehura aka sente ekikwetwa ngu loans kandi twine obundi obuhereza obwa mobile banking nobaasa kukoresa esimu yaawe kwihayo aka sente otayo aka sente oshashure loan nana ebindi nkebyo omu christmas nkegi nitwenda kubeendeza christmas nungi kwonka nabwo nokubashaba kugira ngu mutakarya mukamaraho save some money especially January January is always hot neeba neyosya N'obu turabe nituza kushemererwa tushemererwe kwonka tutamaraho tubiikeho na muno muno omuheereza gwaitu gw'okubiika kandi kugira ngu twetebeekanise n'ebiraije omu maisho. Okubaheereza Krisimasi nungi hamwe n'omwaka musya ogw'enkumi ibiri abiri na etaano ogw'eihoreire.